Дүрт пара егерме сум, иске акча белән ике йөз, ә менә безнеңче простой кешеләргә дигән рәвешләр юкмы соң? Простой кешеләргә? Сезгә ниндиләре кирәк соң? Үзең чутлап чыгар әле икән, аена җитмеш сум акча алам, шул акчага киен дә, аша да. Эш кирәк, узыгыз әле, апа, бәлки булганнарыннан сайлап алырсыз. И-и, җитмеш тәңкә хезмәт хакы белән икән, үзең теләгән теләсә нәрсәгә якын килеп булмый шул.

Ике йөз белән өч арасы. Чепуха, миңа биш йөзлекләр кирәк иде дә. Биш йөзлекләр?
Андыйлар юк шул бездә. Сигез йөзлекләр дә юкмы? Андыйлар да юк. Юк та юк. Миңа Олы шәһәрдән дәрәҗәле кунаклар килергә тиеш. Аларны узган кимиләрендә ике йөз сумлык, ике йөз сумлык сервизлар сыйлаган. Бу юлы биш йөзлектән сыйлыйсым килә. Андый сервизлар бәлки прокатта бардыр? Чүш!
Прокатны мисал гына атлатмадым. Атлатмам да. Биш тиенлек товарны бигрәк күп ясый башладык. Арзанлы, янәсе. Мамырда шул кызыл балчыктан әвәләгән тарелкаларда соры комнан койган чынаяклар бер килгән шул Ике йөз сумлык чүп-чар алдың саң карап чыгыйм инде. Карап чыгыгыз инде абый. Нишләп магазин ротасы атыгып? Ял көне түгел бит, эш вакыты, бәлки шуңадыр, әни. Бер көнне япон тәлинкәләре кайтты дигән идең, калалармы соң әле? Сатылып бетте, әни. Үзем магазинда эшләгәндә, көлеш пиджәкләр сатылып бетте дип бер туган апамны алдаган идем, хәзер үз кызым үземне алдап маташа. Икмәктер сатылып бетте дип ант ит әле. Икмәктер, бәрәңгедер бетте, әни. Саташтыра торган гадәтең бар бугай синең. Үзем карап чыкмый ышанмыйм.
Хәерле көннәр, Манзәрә. Вәсфирә апа, исәнмесез, хәлегез ничек? Бик әйбәт, Вәсфирә апа, сезгә рәхмәт инде. Ни өчен рәхмәт, мин бары хезмәт бурычымны гына үтәдем. Андый бурычны үтәү өчен талант та кирәк бит. Ярый, ярый, мактамагыз, мин бүген болай да башым күккә тигән көн. Шулаймыни?
Яраса әйтегез әле, нинди шатлыктан ул? Теге, үзегез белән бер палатада яткан Шәрифә ханымны хәтерлисезме? Хәтерләмичә, аның бөеренә операция ясаган идегез бит, өч сәгатькә сузылды бит ул. Әйе, бу минем мөстәкыйль рәвештә беренче операциям иде. Уңышлы чыкты бит. Бүген шуны өенә кадәр үзем озатып куйдым. Семьядагы шатлыкларын күрсәгез. Алтын куллы кешесез Вәсир апа, котлыйм! Рәхмәт, Маңзәрә. Вәсир апа, сезгә безнең магазиннан нәрсә кирәк иде? Берни дә кирәк түгел. Мин бүген болай да ат башы кадәр алтын тапкан кеше кебек. Шушындый көннәрендә урам әйләнергә, магазиннарга кагылып чыгарга яратам. Кирәк әйберегез булса, әйтегез, үзем алып куярмын. Юк, мин куйганны яратмыйм.
Сез мине үлемнән коткардыгыз.
Безнең эшебез шул. Һей, ачулана күрмәгез инде, Бәсхир апа. Сәламәтлегегезне саклагыз. Әгәр шушы үтенечемне канәгатьләндерсәң, ачуланмам. Кечкенә генә ярдәмнән дә баш тарта үзе.
Ни әйтте соң моңлы таң? Кешенең исемен бозмагыз, иптәш милиционер, мин моңлы таң түгел, Моңзәрә мин. Ә шулай генә әле, иптәш гражданка Хәмитова, һаман синең белән хыяллана торгач, исемеңне дә маташтыра башлады. Анысын гына гафу итәрбез. Тик мәхәббәтегезне генә саташтырып-буташтыра күрмәгез. Анысы булмас, миннән качып котылу юк сиңа. Генә гәйләнеп салам өскертенә төшсәм дә табып алырмын. Үзем дә милиционерга чыксам югалмам дип уйладым шул. Нур чәчеп тора. Кызның гына балкып торганы туры килмәде. Йә инде, йә, чамалап. Монда мәхәббәт бакчасы түгел. Вазыңа ни өчен су салдырттың? Чәчәк утырту өчен, иптәш Хәмитова. Өегездә су юкмыни әй? Бар да, бу ваза өйгә кайтмый шул. Бүләк бу, туган көнгә. Кемгә булыр иде бу дисең? Хатын-кызга, әлбәттә. Хатын-кызга түгел, кызга. Яраткан кызыма иптәш гражданка. Аның туган көне бүгенмени? Анысы сер.
Сезнең серне төпченеп булмый инде. Карагыз әле, сезгә эш урыныгызга китәргә вакыт түгелме? Бәлки, бүгенге хезмәтем кичкә кадәр шушы урында басып торулыр? Монда сиңа ни калган? Сине саклармы? Сез бүләк илтәсе кызыгызны саклагыз инде. Мин үземне үзем дә саклый алырмын. Әй, шушы көнләшүләрең! Мин көнләшәмме? Син көнләшәсең шул. Кемнән?
Менә бу вазаның булачак хуҗасыннан. Исем китте инде. Исең дә китте, үзең дә егылып китә яздың. Синең өчен дә егыла башласам. Йә инде, йә.
Чәчәкләрне менә болай аралаштырсаң, матуррак була. Кызыңа чәчәкләрне Манзарә әйбәтләде диген. Сәламемне дә ирештер. Дөньяда мин барын да белеп торсын. Бу сиңа, Моңлыта. Миңа?
Минем туган көнем берсекөнгә ич. Беләм дә, мин иртәгә командировкага китәм шул. Әниеңә әйттеңме? Нәрсәне?
Яраткан егетем тәкъдим ясады дип әниеңә әйттеңме? ди. Чәчәкләрең ышандырырлык булды инде. Яратуың да чын икәнен генә ышандырсаң. Ышандырам, моңлы тар. Ничек итеп?
Өйлән!
Танышуыбызга елдан артып китте. Бер-беребезне ярыйсы гына беләбез. Яратуың ихлас булса, бүген үк әнидән килеп үзең сора. Кое кош син таң моңа! Бу хакта башта әллә әниең белән үзең сөйләшеп карыйсыңмы? Йола буенча кызлар егет сорамый инде, егетләр, Кызыгызны бирегезче дип, үзләре килеп ялынырга тиеш. Беләм дә, моңа кадәр кыз сораган булмагач, бу хакта сүз башлау уңайсыз миңа. Яратуың шулай гынадыр ла. Үзеңнең мәхәббәтең шулай гына синең. Туктале, әни дә әни дисең, мин өйләнәм дисең ә тагын моңа.
Соңыннан әби-фәлән дә әби-хәсмәтән дип әйтерлек булмасын. Нигә болай дидең әле? Әллә әниең бик усал кешеме? Әни, әни инде ул. Юашка юаш, усалга усал. Сине сорап килүеңне белгәч, өегездән куып чыгармасмы соң? Егетләрчә сөйләшсәң, чыгармас. Учагында юаш итеп, песи генә булып сөяшәм. Уҗым бозавы дияр. Учагында усал итеп, мыегымны тырпайтып сөяшәм.
Чиктән чыккан явыз дияр, ризалашмас. Соң ничегрәк сөйләшим соң?
Гади генә итеп, менә минем белән сөйләшкән шикелле, елмаеп кына. Синең белән сөйләшкән шикелле итеп синең белән генә сөйләшә алам мин. Алайса, сөйләшүне командировкадан кайтуыңа кичектерик.
Бер генә кичектермәдең инде, кичектерүнең дә чиге булырга тиеш. Йә бүген, йә беркайчан да. Менә мондый кыюлык ошый миңа, иптәш милиционер. Тик бер шарты бар, әниең ризалашмаса да миңа чыгасыңмы? Әнием ошатмаган кешене мин дә ярата алмам шул. Ул вакытта безгә араны өзәргә туры киләчәк. Өзәргә?
Бөтенләйгәме? Өзелү сузылу түгел, өзелү бөтенләйгә була. Әйе шул, әгәр әниең дә мине ошатса? Ул вакытта син минеке, мин синеке сөйкемле сәерем.
Ничә әйттем инде, сәерем түгел, сәерим. Сайрау мәгънәсе бар минем исемдә. Сайратасың инде, сайратасың. Тик әллә нишләп синең кулдагы сандугач баласыннан карга тавышы чыга. Юк, сәеринеңне белеп бетермисең әле син. Минем кулга кунса, карга да сандугач булып сайраячак. Сөйләшеп тә җибәрәсең елга бер тапкыр. Әни кырыенда гына телеңне йотмасаң. Курыкма, йотмас өчен телемне тешләп торырмын. Эш тәмамлану белән сезгә барам. Адресыңа бир. Адрес кирәкми.
Бульвардагы таныш скамейкада мин сине үзем каршы алырмын. Биш минутка соңа калсаң, борылып кайтам да китәм. Китә алмыйсың моңлыта. Булмый ул синдә. Күпкә кадәр?
Пока. Ул милиция белән нәрсә турында сөйләштегез? Әни, әни, без берни дә сөйләшмәдек, без болай гына. Яшермә, кызым, яшермә, погонлылар болай гына сөйләшә торган халык түгел ул. Погонлы дип, аларда да кеше йөрәге бар ләбаса. Йөрәкләрен ярып карамасам да, Илнада менә сатучы кызларны сыларга маташкан ыспай егетләр турында шактый нәрсә ишеткәнем бар. И әни, әллә нинди сүз әйтәсең дә куясың. Мин сиңа биш тапкыр аңлатма, андый-мондый җитмәүчелегең чыкса, әни булышырга элек уеңа да алма. Аңладым. Аңладым, әни.
Япон тәлинкәләре складыгыз да бар икән бит? Складтагысына мин хуҗа түгел, мөдире белән сөйләш. Мөдирләр безнеңечә халык белән сөйләшеп тормыйлар инде алар. Безнеке сөйләшә.
Сөйләшүен сөйләшер дә ул, тәлинкәләрен генә бирмәс шул. Сатылып беткәнне каян алып бирсен инде? Ии, дус ишләргә, таныш-белешләргә таба торганнардыр әле. И әни, бигрәк тә агай.
Е, складта булмауга хакмыни инде? Булганны!
Нишләп анда яткырсын инде ул?
Калдырып, я үзеңә файда ясамагач аны, итәк астыннан гына яшереп, товар сатсаң, файдасы була инде аның әҗер дигәне. Әни, ни турында уйланасың? Һаман шул япон тәлинкәләре турында инде, андый-мондый кайтса, алып куярсың бит. Вәгъдә итмим, әни, безнең савыт-саба болай да җитәрлек. Җитәрлек, йөртә торган чәй чәйнегенең бер накидер икәнен күрмисеңме соң син?
Сервантыңда яңалары бишәү, күргәзмәгәмени алар, булганы җитмимени? Һөй, Аллам, чәчең белән акылыңны җыеп ташлагансың бугай син. Кемгә, нәрсәнең кайчан җиткәне бар? Гомер буе җыярсың, гомер буе җитми. Җитмәгән кешегә вагоны белән китереп аударсаң да җитми инде ул. Һөй, Аллам, боларга син кызым үзебезнең йорт турында түгел, килен булып чәч йорт турында уйлыйсың икән бит. И әни, шушы яшемә җитеп, ул йорт турында кайгырсам да гаепмени? Иртәрәк әле, Фларис абыең өйләнми торып, сиңа кияүгә сый ук. Гореф шулай, гадәт шулай. Фларис абый, бәлки, кырык яшендә генә өйләнер. Миңа ул вакытта утыз биш була. Утыз биштәге кешенең кемгә кирәге бар? Эй, кызым!
Чыгам дисәң, кыз кешене алучы табыла ул. Әй, синең белән ләч туктатып, универмагка барасын онытканмын. Әни, универмагка кереп тагын нәрсә алмакчы буласың? Ансын үзең беләм.
Сервиз алдым әле иркен, ике йөз сум дип тә тормадым. Дөрес эшләгәнсез, апа, алган әйбер үзеңдә кала ул. Шатлаганнары, кителгәннәре юк микән, тикшер әле иркен.
Матурлар да, затлылар да. Илла килештереп тә ясыйлар инде хәзер. Мондыйларны бер кулыңа тоткач, кире куеп булмый икән шул. Хезмәт хакым аз дип тормадым әле. Нигә затлы салат савардан аена ике йөз сум алучыларга гына эшләргә дигәнмени? Тота белмәгәнгә аңа капчыгын гына китереп тоткан, тотып торсаң да җитми инде ул. Әнә безнең күршеләр, ире белән икесенә биш йөз сум акча алдылар, ай саен миңа әҗәтле акчага керәләр. Чатнамаганнар да, кителмәгәннәр дә, гомерле булсыннар! Шулай диген инде, иртән икенче килү мә безнең кешеләргә арзанысын да кайтартыгыз, яме? Ай саен кайталар безгә, апа. Килгәләп йөрегез. Безне онытмагыз. Мондый сөйкемле баланы онытып буламы соң? Атна саен керерме? Сау бул, иркәм. Кушыгыз, апа.
Эзләнә торгач, тәки магазиныгыздан Бер тәңкәлек шваль табылды бит. Бурыч савытлары кунак өеннән ун данә. Ошатып алгач, рәхмәт инде, абый. Ошаттым ди. Дәрәҗәле кунакларым нәрсә белән сәүдә иткәнлегемне белсеннәр әле дип алдым.
Боларның нәрсәсе мәзәк соң? Балчыктан гәвәләгән шушы чепухаларны өстәлгә кую бүгенге тормышыбызны мыскыл итү була ул. Булмый, болар үз урыннарында матурлар. Матур.
Зәвык та җитенкерәми икән әле үзегезгә. Бу исә сезне культура дәрәҗәгезнең чамалын раслау, чамалы икәнен раслаучы фактор. Ихтимал.
Ләкин директорыбыз да, иптәшләрем дә болар турында икенчерәк фикердә иде. Директор, директор.
Киштәләр инде чүп-чар уйнап торган ГЭС районында зәвык эчеп икәненә ышандым инде. Гафу итегез, абый, боларның барысы да халык өчен кирәкле. Магазиныбызда чүпнең әсәре дә юк. Ә менә болар, болар нык. Кунакларын күрсәң, табынга да утырмаячаклар. Утырырлар.
Мондый савыттан балчык, бал, мондый балчыктан савыт ясау, үзе бер сәнгать ул. Сәнгать балчык тирәсендә була алмый ул, сеңелкәш. Сәнгать ул, энҗе һәм мәрҗән. Безгә хәзер савыт-сабаның алтынлы фарфордан һәм хрустальдан эшләнгәннәре кирәк. Ә болары ерунданыыр.
Сәнгать, культура, хлам дигән була. Күр әле, Мәнзәрә, болар сиңа ошыймы, а?
Ошый. Су салып кояш нурына куйсаң, бу кызгылты сызылып таң атканны хәтерләтә. Ә бу зәңгәре, зәңгәр күкле төн. Өстәлегездә кояш нуры да булачак, зәңгәр күпер төндә. Менә бит нинди осталар бар бездә! Белеп эшләгәндә гади пыялага да җан өрергә мөмкин. Магазиныгызда озак юандым, сәгать. Эй, хәерсез, сәгатемне сумкама салган идем бит!
Сәгатегезне нишләп сумкага салдыгыз соң? Кая шул өземде дә? Юк бугай ул. Юк шул. Совхозда тагын нәрсәләр бар иде?
Бер килограмм кишер дә. Башка нәрсә юк инде? Юк шул.
Сәгатегезне урлаганнар дисәм. Андый хәлнең күптән булганы юк.
Сумкам. Сумкам үземнеке әле кичә генә галантерея кибетеннән сатып алган идем. Үзенекен акшаган инде.
Ничек инде алмаштырганнар?
Кемнеңдер игътибарсызлыгы аркасында үзенеке белән бутап алып китүе мөмкин бит.
Андый хәлләр булгалый. Соң хәзер нишлибез инде? Бернәрсә дә эшләмибез, озак та үтмәс, ул кеше минем сумкамны алып килер дә, Үзенекен алып та китә. Кемгә туры килә бит, өчен дә, сәгате дә булгач.
Сәгать өчен кем намусын сатсын ди. Булса да меңгә генә генәдер ул. Шул бер генәгә туры килмәгәе дип әйтүем. Сәгать турында әллә милициягә хәбәр итикме? Юк, юк, кирәкми. Югалган әйбер табыла ул. Магазиныбызга кояштай балкып кергән идегез. Кәефегез кырылып чыгар инде. Кәефем нәкъ кергәндәгечә, сез генә борчылып калмагыз. Сумкагыз табылу белән хәбәр итәрбез. Ярый, шулай итәрбез. Сау булыгыз, Миңфәрә. Хушыгыз.
Исәнмесез, Васфира апа! Исәнмесез, Фларис. Сез бүген эштә түгелмени? Эштә дә, самосвалның сигнал лампочкасы янган. Аның өчен гаражга кайтып йөрмим инде, моннан гына алып чыгам. Хәерле юллар сезгә! Рәхмәт, Вәсфирә апа!
Вәсфирә апа да Вәсфирә апа! Кырыенда биеп кенә торасың абый! Вәсфирә апа өчен биергә дә, җырларга да була, әйбәт кеше ул! Кызы гына, Шаһидәсе генә булса, начар булса кирәк! Кем әйтте сиңа аны? Мин әйтәм, Шаһидәсе әйбәт булса, син аңа күптән өйләнер идең!
Сәйринең әйбәт булса, син дә аңа күптән кияүгә чыгар идең. Әй, бик чыгар идем дә, әни рөхсәт итми шул. Абыең өйләнмичә, сине кияүгә бирмим, ди. Югыйсә без. Чыннан да шулай дип әйтәме? Шулай дип әйтә инде. Сезнең кавышмыйча йөрүегез безнең туйны да тоткарлый. Туктале, тукта, тагын бер кабатла, әни, абыең өйләнмичә дип әйтәме? Кабатласаң да, кабатламасаң да шулай дип әйтә инде. Алайса, минем өйләнүгә әни үзе дә каршы түгел, рөхсәт тә итә, димәк? Сезгә булган рөхсәт безгә дә рөхсәт инде. Без дә. Юк, сеңлем, юк. Мин Шаһидәгә өйләнмәскә дигән кискен карарга килдем. Өйләнмәскә?
Әни рөхсәт итсә дәме? Әни рөхсәт итсә дә. Хәтта без үтенсәк тә әнә. Сез үтенсәгез дә өйләнмим. Хәзер Шаһидәнең дә үзенә бу турыда әйтеп чыгам әле.
Нәрсә булган боларга? Абый, абый, лампочкаларым!
И, телкәйләрең бигрәк нәрсә тәмле икән, кесеркәйләрең дә матурдыр. Патша кызларыныкы шаһ идә. Шакидә, кияүең дә сөйкемледер шул? Кияү дигәнең әлегә юк әле, апаҗаным. И-и, булмаса булыр, әйбәт товар кешедә дә ятмый ул. Туры юлдан йөргән егеткә генә наз итепсең инде. Карале, сездә арзанлы халатлар юкмы соң? Арзанлысы нәрсәгә, затлысыннан алып җибәрегез, ялт итсен дөньялары! Ирләр дә матур киенгәннәрне ярата диләр бит. Ии, ир-ат диләр бит ул, чак кына да акылыңа карамый. Иң әүвәл киемеңә күз төшә, аннасың битеңә, аннасың биленә төшә. Шуңа күрә ир-ат затын җенегез сөйми. Ир-ат затын җенегез сөймәгәч, кияүгә ничек чыктыгыз соң, апа җаным? Чыкмадым, иркәм, чыкмадым. Үзем яратканны үзем алмады, яратмаганнан үзем чыкмадым. Ялгыз яшәү рәхәтрәк дисез инде алайса? И, рәхәт түгел икән, бик тә күңелсез. Үзең яратканны үзең алмаса, яратмаган да булса да чык, балаң булыр. Балаңны сөеп яшәрсең. И-и, телкәйләрем тагы судка киткән икән ул. Халыкка кергән идем лабаса. Карагыз әле, нинди матурлары бар.
Сәлам сеңелкәш!
Әссәләмәгъләйкүм, абый җаным! Сәлам алганнарның вәгаләйкүм әссәлам тиеш, бер кичә дә белмисез икән. Вәгаләйкүм әссәлам! Менә шулай һәрвакытта җитди булыгыз. Магазинда персоналга карап, өй һәм анда эшләүчеләрнең культура дәрәҗәләре билгеләнә. Миңа ковер кирәк иде. Рәхим итегез, ике төрлесеннән бар. Хәзерге техника заманында 200 төрле сәләнеп торырга тиеш аның. Бәяләре ничә дим? Утыз белән илле арасы. Ерунда.
Андыйларны мин общага астына астына гына җәям. Миңа мең сумлыклар кирәк, аңлыйсызмы, мең сумлыклар. Хәзергә андыйлары юк шул әле, абый җаным. Кайтса хәбәр итәрбез. Хәбәр иткәнне көтәргә минем вакытым юк, аңлыйсызмы, вакытым юк. Ярар инде, бер килгәч карап чыгыйк шул хан кушагына.
Кирәкле товарның барсы да булмагач, сатып алучылар алдында уңайсыз шул.
Шул гынамы, Гөлкәем? Гөлләр кебек, апа җаным! Собханалла, бу кәнтүрелгән кызларны алма кебекләр генә куялар икән. Кызларның бөтенесе дә алма кебек булгач, ни эшләсеннәр инде, апа җаным? Түзү күзем генә тия күрмәсен, беренчедә япон ефәкләре кайтты дип ишеткән идем. Аларның беткәненә атнадан артты инде. Ии, ул чагында кунакта калдым шул, дөмегеп. Андый мендек биземгә дип куйганы юкмы соң? Юк, мин андый эш белән шөгыльләнмим. Ии, Гөлкәем, ачуланма инде, хәзер бит магазиннарда яшереп товар сатучы, сатучылар да буа буарлык, шуңа гына әйтүем. Буа буарлык булса, сез шунда барыгыз, безнең универмаг андыйлардан түгел. Йә-йә, ачуланышмыйк инде, ни кирәк ефәкләребез барсы? Үзебезнекеләр, халыкара ярминкәдән медаль алып кайтканнары. Әй, беләбез инде, үзебезнең медальле ефәкләрне заграницага озатып бетерәләр дә безгә чик аша узмаган, билет астыннан коелганнары гына кала икән бит. Моны сезгә кем әйтте инде? Беркем дә әйтмәде, үзем беләм. Хәзер бит ефәкләрне белмим, кызым. Андый япон исемнәре булмаса. Нинди читалар юк соң? Андыйлары да юк шул. Эй, булмас шул, үпкәем, булмас. Заграницадан кайткан товарларның хәзер складта ук яртысын бүлешеп бетерәләр икән бит. Чама югалтыбрак сөйләшәсез, апа җаным. Гаепсез кешеләргә яла яккан өчен эләгер дип тә уйламыйсыз. Ой, Алла, дөресен әйткән өчен кемнең генә көлә хакы бар? Аллага шөкер, ирекле илдә яшибез. Демократия дигәннәрнең ишекләре без размерны хәзер бездә.

Кичә паркта тугызга хәтле көттеңме? Тугызынчы яртыга чаклы гына. Алдама инде, тугызга хәтле көттең. Ун да тулды, унбер дә. Өеңә уникенче яртыга гына кайтып киттең. Мин тугызынчы яртыга кайтып киттем. Ышанмыйсыңмы?
Кайларда булганың санап чыгыйммы? Йә, сана. Сәгать тугызга чаклы фонтан янындагы скамейкада утырдың. Аннан соң. Клумба янына килде. Аннан соң һәйкәл янында басып тордым. Ә уникенче яртыда, янә сүз куешкан җиргә, фонтан янына әйләнеп кайттым. Ә син боларны кайдан беләсең? Паркка мин дә вакытында килдем. Сине минутка да күземнән ычкындырмадың. Чыдаммы икәнеңне тикшерергә теләдем. Бәлки, бу ахмакларча шаяру булгандыр. Гафу ит инде, ачуланма инде, Флорис. Шушы ыртуларың бетмәде инде, Сафидә. Бирәме кулыңа? Кичкә калдырыйк.
Кичкә хәзер ышаныч бетте. Хәзер үк бир. Мә инде, мә. Алла, нишләтәсең, кычкыртасың бит, ай-яй-яй, Алла!
Әхә, монда икәнсез, иптәш Хәмитов. Сезне эзли иде. Иптәш милиционер?
Сез соңыннан, башта тукташны тыңлыйбыз. Нигә кычкырдыгыз? Менә бу бәндә Миңа һөҗүм итте. Мин һөҗүм иттем? Касса янында узмакчы иде, шуңа кычкырдым, алып китегез аны! Шаяртма әле, Шаһидә!
Касса шаяра торган урын түгел. Алып киткәнче мәсьәләгә ачыклык кертик. Гражданин Хәмитовның җинаятье нидән гыйбарәт? Ул минем кулымны кысты. Беренче дәлил, кулыгызны кыска нәрсә белән кысты? Кулымны кулы белән кысты. Икенче дәлил, кулыгызны кулы белән кыскан. Тагын бер сорау, нинди сәбәпләр аркасында сезнең кулыгыз аның кулына барып керде?
Башта ул миңа үзе кул бирде, күрешергә дип, мин дә суздым. Ят кешегә ни өчен кул бирмибез? И-и, Сәйрин абый, егете чибәр бит, танышып китмәбезме дидем. Зур җинаять бу, минем белән баруыгызны үтенәм. Тегендә үкме? Әйе. Шаһидә, Шаһидә ди! Юлыгызда булыгыз, эшем бар. Эшең бар?
Киттек алайса. Әй, ни, туктагыз әле, иптәш Саматов! Шаярттым гына. Туктамыйбыз, иптәш Саматов. Йә, нәрсә кыланган буласың инде? Шаярттым гына, бу минем таныш егетем. Минем сезне күргәнем дә юк. Аның каравы, мин сезнең белән бик еш күрешәм. Правагызны чыгарыгыз әле. Тагын ниләр эшләдең инде? Самосвал белән универмаг янына туктыйсы булмагыз, рөхсәт ителми дип ничә тапкыр әйттем мин аңа. Авыр фашлашкандай көн саен тоз сипкәннәр диярсең. Йә инде, Сәйрин абый, бер юлга гына кичерегез инде аны. Самосвал белән универмаг янына туктамас сиңа. Алдаша белмим, туктармын. Иртәгә дә, берсе көнгә дә туктармын. Бу универмагны тыныч кына үтеп китә алмыйм мин. Бу вакытта правагызны. Аның правасы сезгә нәрсәгә? Талаулар тишеп китәргәдер инде. Соң Сәйрин абый аның талоны болай да тишкәләнеп беткән бит инде. Әйе шул, әйт, иптәш Илдусова.

Өйләнешмичә безнең туйны тоткарлап торсагыз, правагыздан колак оттырам әле.
Правамны бирмим, сеңлемне генә алыгыз, рөхсәт. Рөхсәт кенә безгә аз. Шаһит әйтә, Мукзар әйтә, абый өйләнмичә торып мин тормышка чыкмыйм, ди. Мин күптән өйләнгән булыр идем дә, Шаһит әби, әнием белән таныштырмыйча торып мин сиңа кияүгә чыкмыйм, ди. Чыкмыйм шул.
Кайнанаңның кем икәнен белергә тиеш бит инде мин. Үз әнием белән сине әллә кайчан таныштырдым ич. Мөнзарә мине бүген әниегез белән таныштыра. Сез дә Шаһидәне әниегез белән таныштырсагыз иде. Моннан соң самосвалыгызны янәшәдәге йорт артына куегыз.
Мөнзарә Сәйрине әнисе белән таныштыра. Сеңлең синнән кыюрак икән. Аңа җиңелрәк, әни белән торасы кеше түгел бит ул. Беләм, әниең белән мин яшисең, ошатсам, әлбәттә. Кайягың гына ошатмасын микән син аның? Усал булса, ошатмам. Каенананың юашы буламыни? Була.
Әнә дус кызым Халидә каенанасын мактап та туя алмый. Әйт инде, әгәр ошатмасам? Ул чагында сөйләшеп торасы да юк. Әниемне ошатмаган кыз мине дә яратмас. Әгәр өйләнешкәч квартирага күчсәк? Мин гаиләдә бердәнбер ир бала, әниемне ташламаячакмын. Мин дә сине әни белән таныштырам, бүген үк. Бүген үк? Әйе, ошатсаң инде ЗАГСка, ошатмаса, ул чагында әбиемне алам да, бик еракка китәм. Сиңа бүтән әйләнеп кайтмаска китәм. Китәм, китәм.
Бу сүзләреңне минем ачуымны китерер өчен генә шулай еш кабатлыйсыңмы әллә? Бүтән кабатламам, монсы соңгысы. Эшем бетү белән, квартирагыз янына килеп туктармын.

Яшь чагымда гына дурак булдым, капчык киеп йөрдем. Шул чакларда киенеп ясанып йөргән булсам соң, бәлки яраткан егетемнең дә күзе төшкән булыр иде. Карасана, без әле хатыннарны ашап киткән түгелме соң? Ошасагыз соң! Шулай, шулай, мондыйларны безнең ишләргә киергә, безнең ишләргә дә ярыйдыр инде кияргә. Дипломым булмаса да, тормышымнан зарланмыйм. Еллар гына имин торсын. Гомерегез озын булсын да, моннансыннан соң яңаларын алырга безнең универмагка тагын килегез. Ии, бигерәкләр дә инде син иркәм. Кияүгә чыккан булсам, малаем булган булса, солдат хезмәтен тутырып кайткан көннең беренче көнендә үк сиңа гына өйләндерер идем. Саклый иркәм. Әйбәт кешеләр күп тә соң инде бу дөньяда. Исән бул, Азапа!
Бүгенге товарга искитмәле дисәгез, дөресрәк булыр иде. Көн буена меңәрләгән сумлык товар сатабыз. Товар сатмыйсыз сез, чүп сатасыз, чүп! Хәзер кеше сез уйлаганча томана түгел, акны карадан аера белә. Маркалар, товарларыгызның күбесендә дәүләт маркасы. Маркаларны агач кашыкка да сугып була. Кашык утырырдай булса, нишләп сукмаска? Марка, марка ди торгач, бигрәк узынып киттек. Һәр һәр хәтта һәрбер хламга ел шулай гадәт марка чәпибез. Мин сезнең белән килешмим. Хурламагыз безнең товарларыбызны. Алар бер дигән. Интересно, ни өчен? Чөнки сез товарларыгызны гына хурлап калмыйсыз, аларны ясаган улларыгызны, кызларыгызны хурлыйсыз. Хурлыйсыз дип юк бит, юк, мин теләгән келәмнәр. Әйе, бүген юк, ә кайчан берсә кер юу машиналары, тегү машиналары табу авыр иде. Ә хәзер әнә карагыз, әллә ничә төрлесеннән бар. Ә киләчәктә келәмнәр белән дә. Киләчәкне сөйләгәли булмый, Тилгәз. Миңа бүген кирәк, бүгенгесен эзләргә кирәк.

Малай, чүпкә белән тотынасың диерләр.
Язып калдырасыз, әйтеп торсагыз. Синең язганны көтәргә минем вакытым юк. Аңлыйсыңмы? Вакытым юк. Әгәр дә тәкъдимнәр туплыйсы килсә, бирегә магнитофон алып куегыз.

Якунскийның нәрсәсенә шулкадәр исегез китте соң, апаҗаным? Маһир абыстай әйтә, япон товарлары бөтен товарларын да бәреп үтерә торган товар, ди. Әллә аның япон товарларын сынап караганы бармы? Булмас диме лә.
Маһир абыстайга ун гына яшь якын чагында алар ничектер Владивостокка барып чыкканнар. Шунда аңа әтисе япон ефәгеннән күлмәк тектергән. Ул күлмәкне күрсәм, менә әле дә исән, сипсемәгән дә. Шуннан алып кайткан тәлинкәсен якларына күрсә генә төсләре дә китмәгән. Суккан анда өстендә күлмәгең дә японский бит? Юк, үзебезнеке, апа җаным. Мондый күлмәкләрнең сезгә ярашмыйлары да бар. Күрсәтимме? Әй, аларны үзем дә күрдем инде, төсләре дә синекедән ошаган җепләрне муртаеп беткән. Андый-мондый кайтса, миңа хәбәр итә алмассың микән, Гөлкәем? Телефоныгыз бармы соң? Бар, Алдага шөкер. Начальникларына ике ел буена эт урынына ялынып йөри торгач, кичә куеп киттеләр. Кая номерын язып калдырыйм әле. Андый үтенечләрне менә монда теркибез. И, син мине, Гөлкәем, теркәмичә генә теркә инде. Теркәмичә генә теркәлми бит инде ул, апа җаным. Әй, күңел дәфтәреңә генә дим. Күңел дәфтәренә генә?
Әйе. Ә аннасы нишләргә тиеш булам соң мин? Аннан соңмы?
Аллага тапшырып, миңа кирәкле әйбер кайту белән, менә шушы ящик астына тыгып куярсың. Буш итмәм, гөлкәем. Шулай да күпме бирәсез? Күпме дип, башкалар кайсы тирәдәрәк майтара соң?
Бу турыда беренче тапкыр сезнең белән генә сөйләшәм. Һи, мин дә магазинда эшләгәндә, бөтен кешегә бу турыда синең белән генә сөйләшәм ди торган идем. Кылган изгелегең өчен, гөлкәем, миннән сиңа ун сум булыр. Еш сумсыз сөйләшмибез дә. Ой Алла әстәгафирулла йөз сум?
Юк Алла җаным бер тинегез дә кирәкми, товарларыгызны үз бәясенә сатып алырсыз, кайту белән хәбәр итәрбез. Үз бәясенә?
Бигрәкләр дә инсафлы балалар икәнсез, бәхеткәйләрең дә аяккайларыңа уралып йөрсен. Сумкаң кайда соң?
Сез менә бу сумка белән кердегез, апа җаным. Ой, Аллам, иске сумкамны эзләп маташам бит, бет кереп. Кичә генә универмагтан алган яңа сумкам белән чыкканны бөтенләй онытканмын. Кара әле, бу сумка минеке түгел бит! Ничек инде? Кишере сезнекеме соң? Кишере дә, газетасы да минеке, сумкасы минеке түгел. Не мелочись!
Урлаганнар!
Алай сүрән салмагыз әле, апаҗаным! Алар да урлаганнар.
Алай сүрән салмагыз, алай сүрән салмагыз, хәзер андый караклар юк бит ул! Нишләп булмасын, бар, бар, без бөтенебез дә караклар. Бөтенегез дә?
Әйдә, сез дә карак! Карак булмасаң да, шулай ял йортында кул сәгатьләренә кытлык чак иде. Берәү гомуми юынгычта сәгатен онытып калдырган. Кесәмә салып куйдым. Кем сәгать югалты дип тавыш чыгармадым, кем сәгать. Таптың дип шаулаша башлагач, эндәшмәдем. Мин булып ни честный мин урлашканны? Юк инде, гөлкәем, юк, Аллага шөкер, кешенең энәсенә дә кагылганым юк, ә сумкаңны урлаганнар, эчендә акчасы бар иде, ике йөз сум! Ике йөз сум! Ий, апыр әйберләренә генә дип егар идем, кайсы имансызы маташтырды икән инде? Малай чаң сугарга ашыкмагыз әле, апа җаным. Ипләп кенә карагыз әле, борчылмыйча гына карагыз. Ий, юк инде, юк, юк, карасам да юк. Карамасам да юк. Гаҗәп, акчасы кая китәргә мөмкин соң? И, үземнең дә акылым парга очкандай булды әле, Гөлкәй, андый-мондый мин эштә юанган арада берәрсе кара сумка күтәреп узмадымы соң? Юк, тышка да узмады, эчкә дә узмады. Аермачык беләсеңме, узмадымы? Аермачык беләм, узмады. Ой, Аллам, эчкә дә, тышка да берәү дә узмаган, нишләп бу сумка монда килеп кунаклаган соң? Анысын икәүләп уйлашыйк инде, апачаным. Әй, Гөлкәем, уйлап нитеп торасың инде, сумкамны мин яшердем дип туп-турысын әйт тә сал. Апа, сез уйлабрак сөйләгез. Һай, Аллам, уйлыйм дип инде, ул кадәр зур акчаны сиңа бушка гына калдырып китә алмыйм бит инде мин. Апа җаным! И-и, ул кадәр акча кесәдә булса, җаным түгел, җаным, бәгырем дип тә әйтер идем әле. Эчкә кереп йоңганнарда, синең хуҗалык отделына икенче сумкам килгәнсен дә, минекен яшереп куйгансың. Ышаныгыз, шушы яшемә җитеп минем гомергә кеше әйберсенә тигәнем юк. Яшерүнең вообще нәрсә икәнен дә белмим. Белмәссең инде, хәзер кешенең белмәгән нәрсәсе юк. Унибер марта үземнең сумкам белән кердем, үз сумкамны алмый китмим. Йә, гөлкәем, сумкамны чыгарып бир дә аннан, син мине белмисең, мин сине белмим. Апаҗаным, зинһар кәефемне бозмагыз. Нишләп бозыйм, кергәчтә инсафлы бала икәнсең дип әйткән идем бит, Аллага тапшырып, акчамны да бирерсең, иншалла. Апа, гаебем юклыгы иртәме, соңмы ачыкланачак. Ул вакытта үзегез үк чит тишегенә кереп китәрдәй булырсыз бит. Акчам кире кайтса, тишегенә түгел, әллә кая кереп китәргә риза булыр им әле. Йә, вакыт узмыйк инде, гөлкәем. Мин әйтәсе сүземне әйттем инде. Әйттем, дим инде.
Сиңа шулкадәр акча бушка гына калдырып китәргә.

Жалобалар күрү буенча күрелгән чаралар дигән җиренә, бу жалоба тикшерелде, тупас кыланмаган өчен шелтә белдерелде дип язып куялар да, шуның белән вәссәлам. Туктале, гөлкәем, язганчы директорыгызның үзе белән сөйләшим әле. Рәхим итегез, икенче катта гына ул. Әй, гөлкәем, әйдә тагын бер уйлап кара, директорга ук барып җитмик әле. Барып җитәргә кирәк, апаҗаным. Директорның үзен күрегез, үтенәм. Директорларны да тамчыдан курыкмый, бергәләп урлаша торганнардыр.

Шикләнгән кешегез бармы? Бар, бар, шикләнгән кешем янымда гына басып тора. Хәзер килеп җитәрләр.
Шикләнгән кешегез ул мин буламмыни инде? Син буласың инде, улкаем. Әле дә соң түгел, әйдә, тагын бер тапкыр уйлап кара әле. Сез, апа, ялгыз гына яшисездер? Нишләп ялгыз булыйм, Аллага шөкер, арысландай биләнмәгән улым бар минем. Сезгә килен булып кем генә төшәр икән? Кем булса да йә синең өчен генә насыйп булмасын.
Сафура Галәүтдинова, сез буласызмы гражданка? Мин булам, тик минем белән гражданка дип сөйләшмә, апа гына дип сөйләш. Яхшы, шикләнгән кешегез кем дим? Акча менә теге кызда гына. Апа җаны! Кара мине тия кергәч кенә җаным дия башладыңмы? Мин сезгә һәрвакытта да шулай дидем. Дисәң шул, теге диюең белән бу диюең арасында җир белән күк арасы. Мин хуҗалыга эз эчтә товар карап йөргән арада хуҗалык әти улына ике сум как биргән дә минекен яшереп куйган.
Сафура ханым эшкә узгач монда башка кешеләр булмадымы?
Сафура апа шушы сумка белән керде, шушы сумка белән чы, шушы сумка белән керде. Аның сумкасы ка, эчендәге акчасы кая киткәндер, ансын ачык кына әйтеп бирә алмыйм.
Алар, бәлки, шаһит буларак ярдәм итәрләр. Сумкагызда нәрсәләр бар иде? Бер кило кишердә. Ике йөз тәңкә акча иде. Бу сумкада нәрсәләр бар икән? Монда да кишер, газета.
Кишере дә, газетасы да минеке. Сезнең кишер ничек чит сумкага барып кергән? Аның эше эз бутау өчен. Минем теге сумкадагы әйберләрем сумкага тутырып куйган. Монда сәгать тә бар. Сәгать?
Әстәгафирулла, стена сәгатеме? Кул сәгате.
Менә каешы да өзелгән. Бу сәгатьне каян алдыгызба? Кая ала, белмим шул. Гомеремдә дә кешенең энәсенә кагылганым юк.

Кызык бит әтә ул. Кагалар беткәен кагалар, муеннарына да тагалар, түшләренә дә, чалбар балакларына да, итәк очларына да әллә нәрсәләр тагалар беткәен. Я, әйтеп бир инде. Йөри дигәч тә, аның аягы юк бит, ничек минем сумкага килеп кергән ул? Бу карактан тизрәк акчаңны алып бирәсең, юкмы? Сабыр итегез, апа. Карак дип әйтергә аның урлашуы расланмаган бит әле. Расла инде, үзең расламаган өчен ничек раслансын инде ул, тизрәк расла. Раслау өчен дәлилләр кирәк. Нинди дәлил сиңа, менә кап-кара сумка. Шаһидә, сезнең сүз. Күршебездәге әби әйтмешли, мин алмадым, җир йотсын!

Ә акча?
Акчаны югалту гына җиңел аны апа. Безнең эшебез югалту сезнең эшегез табу сезгә шуңынча хезмәт хакы түлиләр. Табу белән хәбәр итәрбез. Итәсез инде, беләбез инде, беләбез. Нәрсә беләсез? Хәзер бит милиционерлар караклар белән бер сүздә ди бит, караклар аларга өлеш чыгаралар ди, кичә генә тиемсез да полицейскийлар. Алар полиция, ә без милиция. Исемнәрегез генә төрле-төрле.
Эшләрегез барыбер бер. Гафу итегез гражданка.

Сорау язган идем, җавап язганнар. Минем уйлавымча, миңа пенсияне 77 тиенгә кимрәк бирәләр. Ай саен бит бу! Хәзер Сабиска барам да, буран куптарам. Ә син, Гөлкәем, бияләрең килгәнче, минем сумкамны тавык урынына илтеп куй әле. Ату милиция начальнигының үзенә барам. Хәерле юл, апа. Тик, зинһар, юл аша чыкканда, карабрак чыгыгыз, борчылмыйча гына. Автобус или машинама сапәреп китә күрмәсен. Ии, бигрәк нән дә усал кыз икәнсең. Хәер, иреннәрең бит юка шул. Юка иренле кызлардан әллә нәрсәләр дә көтәргә була. Әмма минем иреннәрем синекеннән нәзегрәк.
Бүген көндез башта соңардың ахрысы, кызым. Кечкенә генә мәшәкать килеп чыкты, әни. Әтидән хәбәр юкмы? Диссертациясен яхшылый башлаганга сәгать ярым гына вакыт үтте бит әле. Булса да, хәбәре кичкә генә булыр инде. Үзеңнең эшләрең ничек бара соң, кызым?
Югалган сумка турында әнине борчысам да инде, элеккечә, тыныч. Магазиннарга йөрергә чыгам дигән идең, универмагка да кермәдең. Сезгә кагылып тормадым инде, кызым. Паркта гына утырдым. Кояш нурында чәчәкләр җемелди, аларда күбәләкләр очып уйный, бал кортлары оча. Карт-коры тыныч кына ял итә, ә бала-чага таганга басып биткә сикерә. Тормыш, эх, озайтасы иде, кызым, шул күбәләк гомерен, кешеләрнекен дә. Син дулкынлангансың, хәтереңне калдырганнар дип әйтимме? Бүген универмагта минем белән. Нәрсә? Бүген универмагта минем белән. Нәрсә булды, кызым? Фла, Фларис белән күрештек. Нәрсә турында сөйләштегез соң? Ул мине бүген үзләренә чакыра, әнисе белән таныштырырга. Барыйк икән, әни! Фларис үзе безнең белән танышу өчен килде бит. Ул егет кеше!
Күңелең белән син дә егет, кызым, бар.
Бездә егет йортына барып йөрү гадәткә кермәгән шул. Әгәр әнисе кыз башың белән монда нишләп йөрисең? ди башласа, акыллана тиргәмәс. Үзең дә җыйнак бул. Урынсыз сүз әйтеп, өлкәннәрнең хәтерен калдыра күрмә, кызым. Әни, синең кеше хәтерен калдырган булдымы? Юк, кызым, булмады. Синең дә хәтереңне калдырмадылармы? Калдырдылар.
Хәзер дә кәефең кырылып кайткан көннәр күп булгалый.
Үзеңгә үзеңне рәнҗеткән кешеләрне нишләтәсең син әни? Бер ишләр, үзләре килеп гафу үтенәләр. Ә гафу үтенмәгәннәрен онытырга тырышам. Явызлыкны онытырга ярыймыни?
Яхшылыкны беркайчан да онытма, ә явызлыкны онытырга өйрән, балам.
Онытырга, йөрәгеңнән кан тамып торса дамы?
Йөрәгеңнән кан тамып торса да, онытырдаен онытырга кирәк, балам. Явызлыкны оныта алмаган кешеләрнең күңелләре явызлык белән тула. Ул явызлык акрынлап агуга әйләнә. Ә эчләрендә агу гына йөрткән кешеләр җирдә яхшылык та барлыгына иманнарын югалталар, алар өчен хәтта кояш та кара тап булып күренә. Ә мин синең күңел сандыгыңның бары яхшылык белән генә тулуын телим, кызым. Шул вакытта гына кояшны үз төсендә күрерсең. Әни, җыр бит бу! Әйе, бу минем яшәү җырым. Әниемнән оттым мин аны. Гомере буе колхозда эшләде. Мин аның йөзенә кара коелганны хәтерләмим. Әле хәзер дә мәрхүмә сабыр гына каршында басып тора. Әнием әйтә иде, Балам, башлаган эшеңне җиренә җиткереп эшлә. Үз хәсрәтең белән башкаларны борчый күрмә. Гомер иткәндә, Яңа кешеләр синең хакта нахак сүз дә әйтерләр, бәлки. Ләкин сүз артыннан йөрмә, сабыр була бел. Шул ук кешеләргә үзең кулыңнан килгән кадәр яхшылык эшлә. Очрашканда елмаеп хәлләрен сораш, исәнләш. Ул кешеләр сиңа карап соклансыннар, ә үзләре өчен оялсыннар дия иде. Бу сүзләреңне мәңге онытмам, әни! Балаларыма да шигырь иттереп ятлатырмын! Мәгънәсенә төшенеп ятласыннар ләкин. Эшеңә кичекмисеңме, балам? Йөгердем, әни, хәзер китәм. Сау булып тор, әни!
Юньле башлы ашамады да, нәрсә булды икән моңа?
Исәнмесез, Гөлкәем!
Исәнмесез, узыгыз. Узганчы бу йорт Шишкин урамына керәме соң? Әйе, сез унсигезенче йорт егерме алтынчы квартирада. Таныш булыйк, минем исемем Вәсфинә. И, бик дә матур исем икән, минеке Сафура гына. Сезнеке дә бик матур исем, саф сүзе бар анда. Мин больница эшлим. Мин яшь чагында сатучы идем, хәзер пенсионер кин дип.
Безгә дә сезнеке кебек сәләмә картлык килсен иде, бүген ял көнем, чәй эчеп алыйк. Минем чәйләп торырга вакытым юк, йомышымны йомышлыйм да китәм. Чәемне эчмәгән кешенең мин йомышын тыңламыйм да. Биеп кенә йөрим, эшләр озаграк чакта. Мин дә нәшәдидләр каршында күбәләк булып бетерелә торган идем. Акчам шушы хатында гына.
Елларыгыз күңелле узамы соң? Аллага шөкер, таң җидедә узып киткән гомеремне үземә тиеш төзеп, изге ният керсез күңел белән башкардым.
Сез тормышыгыздан канәгать, бу үзе зур бәхет. Әй, бу гына көнгә кадәр канәгать идем дә.
Ә бүген бәхетсезмени? Бүген аяз көнне яшен сукты мине.
Шулай юкмыни? Сер булмаса сөйләгез әле, бәлки ярдәм итә алырмын. Миңа синең ярдәмең кирәкми, гөлкәем, дөресен генә сөйләп бирсәң шул дишкән. Мин ялган сөйли белмим. И, син дә гөлкәем, минем кебек чуп дөресен генә сөйлисең икән. Больницага кем булып эшлим дидең әле? Врач-хирург.
Хирургтыр инде. Мин дә ял йортында үземне инженер хатыны дип йөрдем. Йөрттем. Бу да мине минем каршыда үзен әллә кем итеп күрсәтмәкче.

Ә ул газет сезгә ничек килеп эләккән? Хәер, мин газеталарда саксызрак эш итәм шул. Узган атнада гына күрше ханым бездән иске газеталар алган иде. Бу газета, бәлки, сезгә шуның аркылы килеп эләккәндер. Күрше хатыны? Мин хатынның үзе белән сөйләшер идем. И дә юк шул, әле яңа гына тудыру йортын озаттык.
Эшләр чатарак чакта, ревизорлар килеп төшкәч, мин дә авырыйм дип, тулып бөркәнеп ята торган идем. Көтәләр, көтәләр иде дә китеп баралар иде. Бу хатын да мине тиз генә озатмакчы. Юк инде. Гөлкәем, син бүген универмагта булдыңмы? Юк, мин бүген универмагта булмадым. Әллә универмагка кереп кергәнеңне оныттыңмы? Кермәдем.
Әллә кереп тә кергәнеңне әйтергә теләмисеңме? Кергән булсам, кердем дияр идем. Дөресен әйт инде, кердем диген. Кермәгәнне кердем дип әйтү яхшы түгел. Бүген минем универмагта ике йөз сум акчамны урладылар. Урладылар, кесәгездәме? Сумкама салган идем, сумкасы белән алып тайганнар. Урларга.
Хәзер бит табылганны да табылдыклар өстәленә әйтәләр. Әй, табылганны китерәләр дә ул менә урлаганны гына китермиләр шул.
Өметегезне өзмәгез әле, ул кеше нинди үзбуздан ук борчый башлаган да. Юк, борчыла торган каракка ошамаган ул. Барырга?
Шикләнгән кешегез бармыни? Улай булгач, милициягә хәбәр итик. Юк, без бу эшне үзара гына хәл итик дип уйлап торам әле. Ярамый, ул явызның, монысын алдым да котылдым дип, тагын да куркынычрак җинаять эшләве мөмкин. Әйе шул, бу эштә миңа син генә ярдәм итә аласың, Гөлкәем. Ничек итеп?
Акчамны бир.
Сез нинди акча турында сөйлисез? Әлеге шул ике йөз турында инде, ул бит синдә. Сез шаяртасыз? Ой, Алла, ул кадәр акча белән шаярмыйлар инде.
Сезнеңчә мин карак булып чыгаммыни инде? И, сезнең ише курчактай хатынга алай ук дип әйтергә телем бармый. Сез аны ялгыш кына алгансыз. Төзәтеп була торган хата. Хәзер акчаны өстәлгә чыгарып салыгыз да, аннан сез мине белмисез, мин сезне белмим. Бик вакыт-вакыт авырып китә торган апа түгел микән бу? Сезнең больницада булганыгыз бармы, ә? Нишләп булмаска, хәзер бармакларына шырпы керсә дә, билетын сорап больницага чабалар. Кырык кызда кырык тапкыр булдым. Күбрәк кайсы отделениедә соң? Яшьрәк чакта Ильи Коломенскийда инде, хәзер невропатологта. Ә невропатолог нәрсә ди? Башыңның сызлавы, нерв буларак какшалган, ди. Дөньясының асты өскә килсә дә, бер читтә генә тик басып карап тор, ди. Әйе, ир сезгә саф һавада күбрәк булырга кирәк, үзегезне сабыррак тотарга. Сабырлыгың күз алдымда бит инде, Гөлкәем. Кычкырмыйм, тиргәшмим. Минем урында берәр псих булса, әймә, чәчләрен җолкый-җолкый үкерер иде. Шулай да акча соравы мине гаҗәпләндерде. Гаҗәпләндерде дип акланып маташма инде. Сафура апа, мин институт тәмамлаган кеше. Эй, Аллаһ, урнашкан кешегә әлифба да бит җиткән.
Мин ир хатыны. Булсын соң, иргә чыккач, урлашкан кеше иренә кереп тагын да катырак урлаша, ди ул. Мин бала анасы. Булсын соң, үзе урлаша, баласын урлашырга өйрәтә торган хатыннар турында бер дә ишеткәнем юк. Менә шул синең. Мин врач. Булсын соң, Әле менә бер профессорның кабул итү имтиханнары вакытында мине өрмәгән соң ришвәт алу турында язганнар. Профессор булып, профессор шулай кыланганны.
Акылга симаслык нәрсә турында сөйлисез түгелме сез, Сафур апа? Сез уйлаганча, ярты дөньясы карак булса, ул камазларны, елазларны нинди байлык хисабына төзегәнбез? Мин яши торган менә бу бүлмәне, сез яши торган йортны караклар гына төзегәнмени? Ә врачлар турында әйтүегез.

Ул фельдшерыгыз намуссыз кеше булган. Ярый инде, моннан егерме ел элгәр хатын карчык каберестендә биеми. Яхшы андый, бия кермәен юкмы? Ә миннән шикләнердәй нинди дәлилегез бар соң сезнең? Унибер мәртә үзеңнең сумкаңны калдыргансың да, минекене алып тайгансың. Сумка дигәннән, мин дә бүген сумка югалттым. Шулаймыни, син дә югалттыңмыни, әй? Югалттым дип, минекен урлаганнар гына. Ярар, безгә, илчеләргә дә шулай дип әйтербез, ялгыш кына урлаган дип әйтербез. Ә минем сумкам универмагта алмашынмады. Универмагта алмашынды. Сезнең белән сөйләшү авыр. Сөйләшер рәте калмагач.
Минем сүзем бетте.
Карап, беләбез инде, беләбез. Акчаны чыгарып салсаң, яңаракын чыгар дип куркасың. Бу турыда баш врачыгызга шалтыратсаң.

Гөлсия апаның йөзе ала. Абылагыз сәламәтме сезнең? Сәламәт булмаса, юләре үзенә ябарлар иде. Иртәгә үк психиатрга күренегез. Йөрербез. Бүген.
Бергә эшлиләр, бергә урлашалар, шуңа бер-берсен яклашалар. Андрей Иванович нәрсә диде инде? Андый эшнең булуы бик мөмкин, милициягә шалтыратыгыз, диде. Соң шалтыратыгыз? Шалтыратам шул, Аллага шөкер, номерларын да беләм хәзер, шалтыратам, шалтыратам. Алло, милиция начальнигы кирәк иде. Әйе, мин сезне тыңлыйм. Менә нәрсә, больницада эшләүче Васфира Юлдусова минем акчамны урлады.
Хирург Васфира ханым Юлдусова андый кеше түгел. Акчагызны югалуын беләбез, табыла дип ышаныйм. Хушыгыз.
Ярый, ярый, зур рәхмәт. Андый хәлне булуы бик мөмкин, диде. Суп аша хәл кылырбыз, эшеннән дә куарбыз, диделәр. Сафура апа, арыдым, зинһар өчен ялгыз калдырыгыз мине. Юк инде, гөлкәем, ялгызың гына түгел, минем бакчалар белән каласың әле. Әмма белеп тор, алардан аерылырга, ялгызың гына калырга туры килер. Хәзер Сәйфетдиновка прокурорның үзенә киттем.

Акчаларым калмаган. Мин дә магазинда эшләгәндә исек капчыклары янына чиләкләп-чиләкләп су куя торган идек. Кем кайтканчы шуны йотып бетерә торганнар иде. Писюкка кушып күпме су саттым. Магазин идәне дымлы, шуңа син шикәр писюгы дымлы ди торган идем. Башка ягыннан әйбәт ул, әйбәт булгач шансына гына ышана торганнар иде. Вәсфирә дә үзен эшен дә әйбәт күрсәтә торгандыр, шуңа күрә врач та, медицина начальнигы да, прокурор да аңа ышаналар. Чәчрәп китсәм китәм, акчамны кайтарам, туктамыйм, Мәскәүгә дә барып җитәм.
Хәерле кич, әни. Кичләреңнең хәерле булса ярар иде инде. Болай киенеп ясанып каена, кая барырга җыйналдың? Бер кызны каршы алырга, әни. Кыз нинди кыз? Нигә килә, каян килә? Безгә килә, синең белән танышырга дип килә. Минем белән танышырга?
Ул кыз кешедән, карчык кешедән нәрсә кирәк булды микән? Ул синең булгач киленең.
Хе-хей, килгәч килен булыр. Шушы яшемә җиткәнче бер сүз дә әйтмәгән идем, хәзер вакыт. Иртәрәк әле ул, дип. Әти егерме яшендә өйләнгән. Хи, тагын унбиш ел рәхәтләнеп йөрмәгәнмен, дип үкенде дә соңыннан. Мин үкенәм, кызы әйбәт. Кызларны, аны, улым, кырык ел бергә торгач кына мактарга ярый, диләр. Татармы? Ха? Безнең белән үтен сатамы соң? Башта читенсенгән иде дә, мин үтенгәч ризалашты тагын. Үтенгәч ди, ялындыргач бик калтак кыз икән, татарсың? Татар дим бит. Хи-хи, татар кызларының да явыз кызлары юк инде ул. Ата-анасы бармы соң? Әтисе дә бар, әнисе дә. Төп йортта ферма сынагы икән, минем белән аяк терәбез гышыр инде. Бар килә алырмы соң? Бар, өч бүлмәле.
Ир көндә рәттә генә икән. Тырнакларын буятканмы? Буяткан. Чи, хәзерге яшьләр үткен шул. Килен булып төшкән чук тырнакларын буяп куялар.
Ул андый түгел инде. Өйләре әллә ничә тапкыр булган бар. Идәнен дә юа, фәрешен дә пешерә. Әллә ирдән кайткан хатынмы? Нишләп инде әни? Нишләп дим инде, беренче ирләр бәрәңгеләр, чимермәләр куып җибәрә дә аннан бәлеш пешерергә өйрәнәләр.
Ул, әйбәт кыз әле. Кыз чагында барыбыз да әйбәт була, улым. Киленнәренә ул каһәр суккыры. И, әни, менә үзең начар килен идеңме соң?
Сыерны кайнанам сауды. Юрганны ипис тартты. Иртәнге чәй яңа пешкәнче, рәхәтләндереп йомшак юрган астында ята торган идем. Өйдән юасым, кер юасым килмәсә, бар идем. Мин, Болыт, ничек кенә кылаганны.

Әни, бүгенге эш бетте. Ай Аллам, чатнаган, кителгән җире дә юк, моны ничек списать иттегез? Итмәдек, үз бәясенә сатып алынган ул. И, беләбез инде, кызым, беләбез. Шундыйрак әйберләр кайтса магазинга, чунда чатнаган дип акыртып списаитләдер идек тә, бер җире дә чатнамаган әйберне өйгә алып кайта торган идек. Вазыңа мин бүләк иткән ул, туган көнем белән котлап. Туган көнең берсе көнгә менә бит әле. Берсе көнгә ул китә. Юньләп сөйлә, кем китә, кая китә? Егетең китә командировкага. Туган көнеңдә дә өйдә булмый. И-и-и, мондый вазалар бүләк иткәч, дигәндәй мондый гына егет түгелдер инде ул. Без аның белән елдан артык дуслар. Алырда йөрми икән, аның өйләнердәе айтылган чигәнәк. Әни, кайда дип, безнең әти дә гел елмаеп кына тора иде. Яслигә дә ул илтте, мәктәптән дә каршылады. И әни, шуңа күрәдер инде, әнә Шәриф, әнә улыңны да Шәрифҗан малае дип каршы алалар, мине дә Шәрифҗан кызы дип әйтәләр. И, сагынам да үзен. Үзем дә сагынам да соң.
Менә бу шампанскийларны.
Ой, Алла, ул баллы суны нәрсәгә дип алып кайттың?
Бүген безгә абыемның кызы киләчәк. Абыеңа күзе тонган хәртавыкны шампан белән коендырырга димәгән инде. Бүген безгә абыемның кызырга киләчәк. Абыемның кызы, синең егетең, ник алар икесе бер көнне киләләр? Абыем белән шуңа киңәштек. Булачак киленең белән кияүең дә бер-берсе белән таныша килерләр дип киңәштек.
Аларны монда чакырып, танышырга да, урам турында да була. Монда чакырып, өйдән таптатып, расход чыгарып. И әни, аларның синең белән дә танышасы киләчәк бит инде. Минем белән танышырга? Карале, килә торгандыр инде, мин нә туйдым, дөресен әйт, тәлинкәләрен дә шуңа бирмәдең, хәзер мине ялгызымны гына калдырып чыгып китәргә уйлыйсың. Юк, ялгыз калдырмыйм, әни, юк. Юк дип, әллә кияүне монда кайтмакчы буласыңмы, күрәсең бит, үзебез дә көчкә генә сыябыз.
Ул монда килмәячәк, аның квартирасы да бар.
Илле, ирләрне анык, кызым, илле ел торгач кына мактарга ярый, диләр. Чәче пупныкы шикеллеме? Түгел, бәләкәй генә мыегы бар. Ай, биләмганчык мыек җибәргәч, кылтык егет икән. Эчәме соң? Түгел, бәләкәй генә бәйрәмдә дә эчми инде. Сарар икән, тартамы? Тарту, тартанысы. Бөтен тапканы титенга чоргач, мәнсез бәндә икән. Автомашинасы бармы соң? Мотоциклы бар. Тапкансың икән.
Әни, үзең тормышка чыкканда, әтинең велосипеды да булмаган әле.

Керегез! Хәерле кичләр, апаҗаным! Шулай гына була күрсен инде, Гөлкәем. Әллә акчамны китердеңме? Юк. Кроссовканы эшләттегез ам? Милиция алып китте. Суд көне дә акчаны да китермәгәч, нәрсәгә дип керә килдең соң син? Милициядән монда килергә куштылар. Әйттем бит мин сиңа, үзара гына хәл кылыйк дип. Хәзер менә милициягә барып каптыңмы инде? Кабарлык гаебем юк минем, апаҗаным.
Булсаң да булырсың икән бу кадәр! Нәрсә миңа текәлеп каттың?
Күрсәтәбегез. Мондый күлмәккә килешми.
Кара аны күрсәтергә нәрсәсе килешми? Төсләре.
Чиста киемдә тап шикелле торалар. Ай Аллам, үзеннән эш алып киткән апаңа шулай димә, ничек телең бар? Ничек сиңа каенанам төзәтергәндер дә, ирең чыдый торгандыр? Кайнанаң, ирең.
Исәнмесез, Сафер апа. Исән әле.
Әни.
Синең кызыңмы? Шафыйның кызыңмы ни? Әйе, минем кызым. Синең әниең чын врачмы соң? Әнием дә врач, әтием дә врач. Ой Алла, әти-әнисе врач кеше маланың төбендә контроль булып утырыр микән? Сезнеңчә мин кая эшләргә тиеш соң? Бу шул зур кешеләрнең, врачларның балалары кеш хәл белән генә мәктәпне бетерәләр дә институтның түренә барып кунаклыйлар. Кунаклый алмый кайтканыгызмы әллә? Әнә бездә эшләүче оештыручының кызы укырга керде, ә бүлек мөдиренеке конкурстан узалмады. Соң син, бәем, гомерең соңгы тәбә кармада утырырсыңмыни? Тик шикленекен тикшеремен. Ә киләчәктә мин сәүдә бүлеге мөдире булачакмын.

Сафура апаң мине карак ди.
Нишли соң? Сез миңа да карак дидегез.
Үзегез урлашкач, миңа үпкәләмәгез, миндәме, түтәйләрем. Сафура апа, әнием бүген универмагка кермәде. Ачуымны китереп, икәүләшеп алдашып утырмагыз инде.
Сафура ханым, минем үземне белгәннән бирле алдашканым юк. Беләбез инде, Гөлкәем, беләбез. Кара кеше гомере буена бер тапкыр да урлаганым юк, ди. Кырык алда беркайчан да алдаганым юк, ди. Аягында чат басып торган исерек бер грамм да какмадым, ди.
Хәерле кичләр, Мәскирә апа! Кичләребез хәерле булсын, Могзәрә! Ә ни, таныш бу. Техникумны бергә тәмамладык. Шаһидә бу. Универмагта танык инде.
Ә бу Вәсфирә апа. Анысы белән өенә барып таныштым. Ничек инде? Мин бернәрсә дә аңламыйм.
Исәнмесез, Вәсфирә апа.

Әни, Шаһидәгә мин тормыш иптәш бул дип тәкъдим итәм. Син минем кулыма нәрсә дип җавап бирдең инде, гөлкәем? Башта әниең белән таныштыр, аның да кемлеген белим, дидем. Кемлегемне белдеңме инде? Белдем, күңелегез бик үк саф түгел икән, апаҗаным.
Бусаганны аклап көлмәс борын, әниеңә шундый сүз әйткән кешене килен итеп алырга ярыймы, кызым? Шаһинең аклыгы әйттем. Эчкер сөт кеше алырга кирәк әни. Ой Алла, үзең әле акыллы, синнән киңәш саган мин. Улым, син Шаһидә мин көткән кеше түгел. Әни, Шаһидә мин көткән, без көткән кеше, ризалыгыңны бир. Ни ризалык бирү белән генә Вәсиләпам сиңа кызын китереп тоттырыр микән әле?
Ата-баба йоласын җырлап ризалык соравың өчен рәхмәт, балалар. Әтиең белән без бу хакта сөйләштек инде. Без риза. Рәхмәт, әни! Рәхмәт әйтергә ашыкма әле, гөлкәем, син минем белән бер йортта яши алырсың микән соң? Пшт! Бәлки сезнең белән башка бер кеше дә яшәмәс, ә мин яшәрмен. Акылың бармы соң синең?
Бары бар, югы юк.
Бары күбрәкме, югы күбрәкме, икесе дә бер чама!
Әни, мин риза дип әйтәм бу инде. Әни, ни дип? Ялынма, Харис, миңа ялынып алган үтенеч кирәкми. Әни, ник болай кыланасың, сәбәбе бардыр бәлки? Ана сукбазга карап. Аларның андый булуына үтерсәләр дә ышанмыйм.
Әни, бу сүзләрең өчен мин һич тә ышанмыйм. Әгәр Вәсфир апа төнге сәгать икедә операция ясамаган булса, мин каршында басып та тора алмас идем. Тырыр идем, хәзер андый гына операцияне базарда ит чабучы да ясый, диләр. Базардагы итне дә чаба белеп, акыл белән чабарга кирәк бит, Сафура ханым. Башка бу хакта сүз куертмасагыз иде, Моңһылу. Җаным, әлегә эшлим соң. Әни өчен син мең рәхмәтләр әйтергә тиеш идең, әни.

Ярый инде, кызым, хәзер оят нәрсәләр күп инде ул. Күңелебездәге бөтен уйларны ак кәгазьгә тезеп салсак, ул кәгазь кара янып чыгар иде. Әз курыкмагыз, кәгазь күп, янасы янсын, тик сезнең күңелегез саклансын. Һи, сөйләшәсең дә, белмибез. Нәрсә беләсез?
Күңелемдә нәрсә барын әйтеп биримме соң? Әйтегез.
Анда дошманнарыңа ачу, дусларыңның бәхетләрен кораллар иттереп булса да, үз бәхетеңә ирешү.

Болай рәсми сөйләшмәсәк иде, без шәхси квартирада протоколда язуйбыз, чөнки мин бүгенге хәлне аңлашылмаучанлык кына дип уйлыйм. Шулай да мин шаһит булырга теләмим. Сумканы урлаучыны күрдегезме дигәнгә күрмәдем дисәм, шундый җитди кеше ничек инде күрмәскә бәйләнегез бар? Әгәр дә күрдем дисәм, ничек инде карап онытмадыгыз дип тиргәп ташлавыгыз бар, гомумән. Бу сумкаларны буямагыз. Хезмәтемдә ничә ел эшләсәм, мин хуҗаларымнан уст низам ишәенде алган кеше түгел, китәргә җитегез. Тибрәк алырсыз.
Иптәш милиционер, мин яшем буенча да сездән өлкәнрәк и һәм хезмәтем буенча да сезгә буйсынмыйм. Гомумән, мәҗбүри шаһит итәргә сезнең хакыгыз и һәм законыгызда юк. Кыскасы, мин урлашу кебек җирәнгеч эшләрдән бик ерактан әйләнеп үтәм.

Суммада нәрсә бар иде? Ул кишәкне сатып алдым. Ул вакытта җаваплыда беренче булып сез бирегез, бирерсез. Кишерегез нәрсә булган иде?
Кара мин әйткәнне каплап, кабатлап торма инде. Сабыр.
Икесендә дә бер үк сорт кишерләр. Аны кайсыгыз кайсы магазиннан алды? Мин икенче номерлыдан.
Мин беренче номерлыдан алдым.

Кешеләр кулашып беткәннәр болар. Кара. Ой, бигрәк инде әни. Айламыйча гына бөтерә тор әле, башың яшь. Менә бу сумка минеке. Бу кишерләрне сез бу сумкадан алдыгыз? Юк инде, ансыннан түгел, менә монсыннан алдым. Карчык кеше дигәч тә мине
Ашыкмагыз, шундагызда тагын нәрсәләр бар иде? Сәгать бар иде, чайкым аркылы. Магазинда карадык бит инде. Минекендә дә сәгать, чайка.
Бу сезнең сәгатьме? Минеке.
Кара сирек юлга шешә мең сумкага килеп кергән ул. Йөрегәч тә. Аны кеше сорыймыни? Хәзерләргә, хәзергә сорауларны мин бирәм. Сумкагызда газета бар идеме? Бар иде, татарчасы бар иде. Шушы газета. Шушы адреска язылган бит әнә.

Менә бит! Минекеләр, минекеләр! Сезнеке түгел бу, гражданка! Мин кызның чәйгә синекеме? Монда йөз генә су! Булса, соң йөз грамм сусыңны югалттым дисәм, син аны эзләп тә маташмый идең!
Димәк, сезнең сумка арсаны сулган! Кара син аны! Бөтен гаепне мин мавларып, каракларны суда кырып чыгарып чыгарам инде. Сумка сәгатьлесе минеке. Караклар акчамны менә мусына алганнар, намуслы салганнар. Алай булгач, акчалык бер чирны бар икән. Шуңа да башым эшләмәскә, урлаган әйберләрне туп-туры өебезгә кайтсак, артык әйберләр дә барыбызны алырга дип курыкканнар. Юк белән баш катыр дип инде, әни. Акчалы сумканы син уздырдың. Пенсиягә чыкканчы, бер ел да саташмаган ат башы хәтле сумкаларны саташтырырга.

Кияүең буласы кеше белән әни шулай сөйләшмиләр инде. Кызым булырдайның бу кайчанга да була. Күз алдымда бит Вәсилә сурга инеп калдырды. Хәер, шәһәр буенча китәр иде Сарышвыйск, әйбәтемне чәйнәп җылы да бетмәгән иде. Карап кына карасын.
Күзеңне йомып утырма, алда нәрсә күрәсен дә кара.
Сафура апа шым гына, кызга тырнак белән дә кагылма.

Ә кара күзлек кояшны күрсәтә. Әйе, баш таңчы өчен башкалар карак, үзе ялганчы өчен дөнья сукчы, бозык өчен дөнья бозык. Кешеләргә ышану, аларны ихтирам итү өчен, үз тормышыңның чиста, үз намусыңның пакьсыз булуы шарт. Борчылмагыз, Гасмир апа,